Aħna ksibna żewġ, ħa ngħidu hekk, tipi ta' fondi tal-Unjoni Ewropea. Ksibna l-fondi li, biex ngħidu hekk, tinnegozja għal kull seba' snin, li huwa l-pakkett finanzjarju 2021, 2027. Però tajjeb li ngħidu li meta ġie nnegozjat dan il-pakkett finanzjarju kien hemm diġà l-pandemija u l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri ħassew li kien hemm bżonn ta' pakkett addizzjonali, pakkett ieħor, li jgħin fl-irkupru ekonomiku tal-ekonomiji Ewropej. Ejja ma ninsewx li l-pandemija tat daqqa kbira lill-ekonomiji kollha tal-Unjoni Ewropea u allura kien hemm bżonn ta' finanzjament biex l-ekonomiji jerġgħu jirriġeneraw ruħhom u jerġgħu jibdew jimxu 'l quddiem. Nista' ngħid li dan il-pakkett huwa importanti għaliex mhux biss li jagħtina spinta għall-irkupru ekonomiku imma wkoll hemm inizjattivi marbuta mar-reżiljenza. Reżiljenza jfisser illi l-ekonomija tagħna nippreparawha biex jekk fiż-żmien li ġej terġa' ssib xi għawġ ekonomiku tkun tiflaħ biżżejjed biex tibqa' miexja 'l quddiem. Dan il-pjan, illi nnegozjajna b'suċċess ma' l-Unjoni Ewropea huwa maqsum, biex ngħidu hekk, fuq sitt oqsma. Għandek żewġ oqsma li huma inizjattivi ambjentali, inizjattivi maħsuba biex intejbu l-ambjent u b'mod partikolari nnaqqsu l-emissjonijiet. Għandna qasam ieħor li jorbot mal-qalba lejn ekonomija diġitali, Għandna investiment b'saħħtu fil-qasam tas-saħħa. Investiment ieħor importanti dak li għandu x'jaqsam ma' edukazzjoni, b'mod partikolari fejn għandna inizjattiva importanti marbuta ma' bini ta' kampus ġdid tal-ITS, kif ukoll se nagħmlu investiment b'saħħtu marbut mal-governanza fejn hemmhekk se nagħmlu investiment qawwi fis-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna. Tajjeb illi ngħidu illi 54 fil-mija tal-fondi li ksibna se jmorru għal skopijiet ambjentali. U fil-fatt meta ġiet fostna l-President tal-Kummissjoni Ewropea kienet faħħret dan il-pjan bħala wieħed mill-aktar pjani green ħodor illi ġew preżentati l-Kummissjoni U, ovvjament, dan wassal ukoll biex dan il-pjan jiġi approvat b'suċċess u issa bdejna bl-implimentazzjoni tal-inizjattivi kollha marbuta miegħu. Għaliex se nkunu qegħdin nagħmlu f'dak li għandu x'jaqsam mal-qasam ambjentali? Ejja ma ninsewx illi aħna bħala pajjiż, flimkien ma' Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea, fassalna miri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, dik li nsejħulha d-decarbonization of the economy, miri li jwassluna għall-2030, l-2050. Fejn hu l-aktar li għandna bżonn illi nnaqqsu mill-emissjonijiet? Pajjiżna diġà għamel avvanzi kbar b'mod partikolari fejn tidħol il-ġenerazzjoni tal-enerġija għaliex aħna qlibna mill-heavy fuel oil għall-gass u b'hekk naqqasna ħafna mill-emissjonijiet. Illum l-isfida ewlenija tagħna biex inkomplu nnaqqsu l-emissjonijiet torbot mal-qasam tat-traffiku. u allura se jsir investiment b'saħħtu b'dawn il-fondi b'mod partikolari biex ikollna aktar electrification tat-trasport tagħna u allura sussidji u għajnuniet biex aktar nies privati u anke l-Gvern stess jixtru karozzi li jaħdmu bl-elettriku. Interessanti wkoll il-fatt li se nagħmlu investiment importanti biex parti sostanzjali mill-karozzi tal-linja li għandna jaqilbu għal karozzi elettriċi. Marbut ma' dan ukoll hemm inizjattivi biex binjiet li kull binja tuża l-enerġija li għandha bżonn, imma meta tkun binja li tkun aktar energy efficient tnaqqas l-użu tal-enerġija bil-konsegwenza li tnaqqas ukoll l-emissjonijiet u allura Fil-qasam ta' ambjentali għandek dawn l-inizjattivi. Kif semmejt ukoll il-qalba lejn l-ekonomija diġitali. Hemmhekk irridu nkomplu nsaħħu l-infrastruttura ta' pajjiżna kemm bħala gvern u kemm bħala privat biex ikunu mħejjija aktar għall-qasam diġitali għal ekonomija diġitali. Il-qasam tas-saħħa se jibbenefika minn fondi sostanzjali biex ikollna bank tad-demm ġdid li jwassal ukoll anke għal riċerka importanti kif ukoll makkinarju xiri ta' makkinarju marbut mal-qasam tal-kanċer, għall-kura tal-kanċer, kif ukoll diġitalizzazzjoni fil-qasam tal-outpatients. Kif semmejt ukoll il-qasam tal-edukazzjoni, se nibnu kampus ġdid tal-ITS fejn hemmhekk se jsir investiment sostanzjali, filwaqt li fil-qasam tal-settur ġudizzjarju ħa jkollna aktar għodod diġitali biex inkomplu nsaħħu l-effiċjenza fil-qasam tal-qrati u tal-ġustizzja.